Naakutangirira ka ndaakushoboororera obu puroguraamu yaitu Amagara n'Okubagira. Puroguraamu egi neebeera obuizooba orw'okubanza kusiiba Rwakataano shaaha ishatu ez'ekiro nambwenu naiwe waaba nooreeba tiivi nainga ohurikiize reediyo obe noomanya ngu eshaaha ishatu zaahikire kandi mbwenu waaga otareebire aha shaaha ei twija kandi twatandikira aho. Ori aha Revival Tiivi kandi ori hamwe aha Revival Reediyo. Amagara omu bwijwire. Mwasiiba mute okwe kandi Mukama waitu Yesu asiimwe munonga. Naabatangirira mwebare kwija. Omutebeekanisa naatuteera eshatu ya Baamukama kandi nabwo erizooba twagira omugisha twataayisa omushaho kandi owahikire aha omu studios kandi akwija kuba naatwegyesa aha nshonga nungi munonga ei nkuteekateeka ngu neekwata aha bantu baingi obundi haine ahu orakireebire nainga obundi orakye kukireeba. Nanda kutugambira ari ogw'okushanga omuntu waakozesa ebishaka kugira ngu oyereetere ebisha nainga shi oyeteeka omu omu labour okorese ebishaka ngu obundi ebishaka bikaija reero ozaara. Mbwenu omusha waija kutwegyesa akabi akari omuri ekyo ahabw'okuba naatwegyesa nainga nibatugambira ngu ekyo n'ekintu eki otashemereire kukora kandi aija kutushoboorora ahabw'enki otashemereire kukikora. Omusha ou nyine naaruga omu Ruharo Mission Hospital kandi n'omusha w'omuzaarisa. Niimanya ngu obu ndaba timbafoyinga programs nimumanya, omusha gwitu naamanywa nka sister. Gift Katsiime kandi orikwenda kutwamu ebishuba ebi twatiire reero aturabire omu nshonga ezi. Omushaho twakushemererwa. Niinye naakira. Twabaakiira abareebi ba Revival TV kandi n'abaturikiize aha Revival Radio. Amaziina ni Katsiime Gift, omushaho omuzaarisa okuruga Ruharo Mission Hospital. Nk'oku omutebeekanisa wa puroguraamu yaabagambira, nituza kuba nitugamba aha buzibu oburikuruga omu mukazi kukozesa ebishaka okureeta ebisha nainga shi okutandika Reba.
Wow. So, niinyenda ngu iwe obundi otakaatebeekeine okiri oine ebi ori nookora, akashaha nikaaka okushutama okahurikiza Bakaturabiramu kugira ngu obundi waaba oine omwana waawe aine enda, nainga obundi iwe wenyine oine enda, omukazi waawe aine enda, eshaaha egi n'ey'okwega, twena tukashoma, buri omwe akahurira mutaahi we. Nyowe nagutwara omu kishweka tushabeho reero tubaase kugumizamu na puroguraamu. Reero Ruhanga atubaasise ahabw'okuba yaakatubaasiise, titwaabaasa kubikora gye. Teeka tushabe. Mukama waitu omurungi, webare Mukama ahabw'eizooba eri, webare kutugirira embabazi n'okutwitsa eshaaha egi twayabahuriire. Mukama nitushaba ngu oije otegyeke omu mwanya ogu, ebi turagamba ebihise eiziina ryawe ekitiinisa kandi bigire obu byashoboorokyerwa, bigire obu byahwera obundi abaase kugira eki yeihamu. Reka ebi turagamba aha bitafa busha, Mukama, kwonka bigire obu byahwera ayeyongyere kugira amagara marungi kandi agagire omu bwijwire. Nitushaba Mukama ngu twaza kuhindura puroguraamu egi, ebi turagambe byona biheise eiziina ryawe ekitiinisa. Twashaba niturabira omu eiziina rya Yesu Kristo Mukama waitu. Amiina. Amiina yes nimba nyenda kukwongyera kuhitsya ngu program niba eri live on YouTube so obundi waba otakahikire TV yawe ogundi omurundi ninga aine ahi wakyererwa ogume oyijuukye kugira ngu wataho YouTube noba noreeba program kandi hamwe na Facebook neeba eri live kandi okwenda updates waza aha ezikwataine na TV yaitu we have X handle revival TV 24. Waaza aho nooba oine updates nyingi munonga munonga okumanya ebirikufa omu studios. Niinyenda ngu tugyendere kimwe tubuuze omu puroguraamu eyaatureta eizooba shi nainga enshonga eyaatureta ebishaka omuntu okakozesa emibazi y'ekinyankore nainga shi ebishaka kugira ngu oyereetere ebisha obaase kuzaara. Omushaho, tugambire ahabw'enki ekintu eki kitari boneire nainga shi omuntu atashemereire kukikora?

Tutebeekanisa gye, Omukazi naagira enda emara ameezi mwenda, gari full complete, kumara ameezi mwenda gakahwayo, omukazi akabona kuzaara. Kwonka obumwe torikumanya omuntu obu yaagira ebisha nainga shi obu arabaase kubigira nainga shi obu biraatandike. So nikirugiirira Ruhanga we ku yaasharamu ngu okore ki, ngu ogire ebisha. Kwonka obumwe hariho obu orikushanga omukazi obumwe yaaba impatient, nayenda ngu azaare nayenda ngu agire ebisha oshanga yagira ati nyowe kankorese ebishaka obumwe ebya ba maama ebi babaire nibakozesa ba mukaaka ebi bakozese kugira ngu bakore ki ngu bazaare so nawe oshanga yagira ngu kankozese ebishaka ebishaka ebyo tibiboneire ekirikutuma nagira ngu tibiboneire n'omubazi. Of course nomubazi emibazi yoona ei twine obumwe enyingi neruga nkahe omu bishaka so wakoresa omubazi gw'ebishaka kiramanyisa ngu ori kukoresa ki omubazi so obuzibu nibwija kugira ngu noshanga eky'okubanza torikumanya doozi omubazi ogu ori kukoresa nigwingana ki noreeba omu igwariro namwe nituhereza omubazi gw'okuhereza ebisha Kwonka nituba tukozire ki? Tugupimire. Tukumanya ngu omubazi ogu niguza kumara gwingana guti. Ni manya bumwe abaagiire omu igwariro, eshonga bumwe hariho eshonga ezirikutuma twahereza omukazi omubazi gw'enki? Gw'ebisha. Bumwe noshanga ebiro birengire, bumwe noshanga hariho eshonga, aine nk'engwara erikutuma twayenda ngu azaare juba. Oshanga twamuhereza ki? Omubazi orungebesha kwonka niguba gukozire ki? Gwine dozi. Nituba nitumanya eshaaha z'okugukuheramu, nituba nitumanya nigukuhereza obwire burikwingana ki, nituba nitumanya nigutuhereza nka, twine kuha yaaba n'akajuma kamwe, kumara yaaba n'eshaaha ibiri, twine kuha yaaba n'idozi ishatu zonka. Kwonka hati omukazi we ku arikugira ngu yaanywa ebishaka, takumanya yaanywa ebirikwingana ki? Akaguma nakubigaho obwire bukwingana ki so akakona kona akaziba haza omubazi itwe omubiri gwitu gwine nkoku gukubasa kuregyera rutenga shi omubazi so okushanga wanywa ogurengyeserize obumwe oshanga noshiisha ebicweka byenki byomubiri obumwe ebiryo ebikubasa kugira ngu omubazi nimwo gukurabira gukaza omumubiri so obumwe oshanga ryakoraki ryashishikara ekindi ekyakabiri Eky'okubaasa kubaho waamara kumira kunywa omubazi ogwe kureeta ebisha, nigureetaho ebisha bingi ebirengyesereire. Itwe nk'abashaho twine ebisha ebi turikumanya ngu atirisiti omukazi ashemereire kugira ebisha ebi. Nituba nituteekateeka ngu twine ebisha by'emiringo eshatu. Twine ebikyeho, twine ebya rwagati ho, twine eby'amaani. Kandi giine kwija omu oku oku bikuratana, omukazi nabanza notusha tukye, yaija aryeyongyera, yaija ryeyongyerera kimwe. Ebyokubanza nituba nitubibarira omu seconds makumi abiri, ekisha kwija kika kikamara seconds makumi abiri. Ebyo nibyo bisha ebyokutandika. Ebyakabiri, ebicu ebikwija bikamara sekendi makumi abiri kuhitsya aha sekendi makumi ana, ebyo n'ebya rwagati. Then ebicu ebingi n'ebikwija bikaruga aha sekendi makumi ana kuhitsya aha ndakiika emwe. Egyo niyo turikweta eby'amaani, bimwe ebi abakazi barikugira ngu barikuhika omu kutsindika. So ku orikwija wanywa ebishaka, Nibikuheereza ebisha bingi. Kare. Kare. Kandi twine eshaaha ez'okugira ngu omu ndakiika ikumi ta niteekateeka oshemereire kuba noogiramu ebisha bitarengire bina. Haza omu ndakiika ikumi oshemereire kuba otarengize ebisha bina okuhitsya aha bitaano nainga shi mukaaga nainga shi ebirengire aho nikimanyisa oine ebisha bingi. Ee, oba n'ebiro eby'okutandika, oba n'ebiro ebya rwagati, oba n'ebiro eby'amaani munonga, bishemereire kuba bitakurenga ebisha bina omu ndakiika ikumi. So ku orikuba waagira ebisha birengire bina omu ndakiika ikumi, aho nituba nitwagira ngu waagira ebisha bingi. Ekirikubaasa kureetwaho ebisha

Nyine enda egi orikureeba nayo niyo neekora. So oku okugira ebisha hati omu ndakiika ikumi omwe nomu ekishushani kiija kikurekura, kiija kikurekura. So ku okuba onywire ebishaka kya nikimanyisa ebisha nikiija aha kindi, nikiija aha kindi, nikiija aha kindi, nikiija aha kindi. So nyine enda yaawe etakaakora ki? etakaarohokwamu ahabw'okugira ngu waanya omubazi gumwe mwingi nainga shi ogu otakumanya ni mubazi ki, gwine maani ki nainga shi gushemereire kuba nigwimibwa doozi zirikwingana ki. So kituma waagira ekishaa kiingi, ekishaa kiingi haine enda yaawe etaakora ki, etaarohookwa. Kituma waazaara sipiidi, within less than three hours. Egyo niyo tukweta pre-sptetereba ninga shi okuzaara speed. Hati okuzaara speed, mbwenu nyenda ngume nkwereke oku buri kamwe ak'okwija waarya doozi etariyo. Doozi egyo yaakureetera ebisha bingi. Ebisha ebyo bingi byakora kuza kuzaara. Ku waarahuka kuzaara nihaza kubaho enki? Eky'okubanza. Obumwe bw'okurahuka kuzaara, nyine enda neeba yaaruhire, nyine enda haza eine omurimo muhango waamara kuzaara. So ahabw'okugira ngu yaagira ebihitsya bikuta bitakugirugaho, neekonturakitinga nookonturakitinga ekihara kindi ekihara kindi, so kwehikisa obwire nayo ekora ki, eyeruhira waamara kuzaara ezaaho. Haza oijuke ngu ku orikuheza kuzaara, nyine enda egi eshemereire kugumizamu neekora ki, neekora. nekwata kugira ngu otakakora ki otakaajwa so hati wamara kugira ebisha yamara koroha nayo ekegyera ekakirugamu ekintu oshange wakora ki wajwa munonga hati tinkwenda kugamba ahakujwa munonga kambanze ndugeyo ninga ngumizemu ngambe ahakujwa munonga okujwa munonga nimwo kumanya nikyo kirasingayo kwita abakazi bamara kuzaara omu Uganda yaitu. Hakuratirwe endwara za puresha nkye. So okujwa munonga nikwo kukyasingayo okwita abakazi bamara kukora ki, baaheza kuzaara. Kandi ekikyasingayo kuba ekirareeta okujwa munonga, n'okwo okushanga nyine enda yaanga kukora ki, yaanga kwekwata. So Ahabw'okuba bumwe waaza ori omu irwariro nitukuheereza emibazi, tukora ki, kwonka okuza munonga kwine complications nyingi. So ku okumara, nyine nda oku naabagambiire ebishu ebyo eby'ekishaka ebi waagiheereza, bumwe yaaruha, yaaruha, waaheza kuzaara nayo ekora ki, eruha okwo. Eremwa kukora omurimo ogu eshemereire kukora, okuza munonga. Okuza munonga kwine complications nyingi. Okuza munonga nibabaasa kugira ngu bakuheereze omubazi, kyange. Nitukora ebintu bingi munonga munonga omu kaanya kakye. So obumwe oshanga wayetenga kuza omu theatre, nyine enda kugiihamu. Oshanga obumwe waruzinga ki, waruzinga nyine enda. Ahakuba nyine enda of course yayanga kuremwa kukukwata, n'obu bakakuheereza emibazi nabwo ekanga, so kiramanyisa ngu wakora ki, nyine enda nibagiihamu. Nangwa otakagiire, bamwe hariho n'abu bakugiihamu nabwo bagumizamu baaba bajwire munonga, oshanga baafa. Nikyo ku baareeba ngu okujwa munonga kukyasingayo kukora ki? Kureeta abakazi. So bumwe omubazi ogwo ogw'ekishaka ogu waanywa nagwo nigubaasa kutuma waahika aha kukora ki? Aha kufa. Kurugiirira oku twatandika, waagira waagira ebisha bingi, nyine enda yaaheza ti ya waazaara sipiidi, nyine enda yaaheza yaaruha yaaruhuukwa, mwaya gw'okwekwata, waajwa munonga. Ekindi eki ekirikubaasa kureetaho aha ku aha kuzaara sipiidi okwe, Noomanya waaba orikuzaara twine masozi ezo eziryaho ezirikutanuura ahansi hamwe n'aha bukazi ahu omwana arikuza kureetwa nainga shi ekiturikweta perineum. So aho aho noobaasa kugira perineal tears hashemereire kuba niharelakisinga waaba noozaara. Kwonka waaba oine ekyo eki twahegamba kuzaara sipiidi, omwana naarahuka kuriya baagira ngu shi, Eh, tihariho obwire aho ebi ekyokozire ki oine bingi omwana nahika nakora ki narabaho takuha obwire ezo muscles zikora ki Ku- zi- zika zika retractinga zika contractinga zikweshanjura so obumwe oshanga wafuna ki ezo tears ezo tears nazo ziine complications nyingi ekyokubanza nokushanga hariho ekyokuba ekitweta VVF, Vasico Vagina Fistula, kushanga fistula n'ekintu ekiine ekyazaho okureeba twine organs omu mubiri so hariho akashoho k'enkari, akashoho k'amazi hariho nyine enda so noshanga muscles ezikuhatanuura zakora ki? Zataaguka kituma amazi ninga shi ebitukushohoza byatandika kureetwa nkahe? Omu bugazi.

byakutaagura so egyo nayo nemwe complication ei orikubaasa kutunga ekindi nokushanga ngu ezo oteyahaza obumwe niziba of course mukama akatuhanga kugira ngu aho habe separate so nabwo kushanga bakubazire obumwe oshanga yaba extensive nayo neyo ne buridinga. So obumwe nayo nebaasa ku breedinga munonga kitume wa wagira complications nyingi oshange obumwe wahika kukora ki akufa okufa nikyo kya muheru Yeah, I know.
Eh, okufa omuntu yaafa nikishuha kyakora ki Nikyo kitasinzire. Eh, eh, hatariho ekindi kyokukora so hariho okushanga so nibanza waraba omuri ezo complications nyingi oshanga obumwe waba kubanza waba unconscious for those days ahabw'okugira ngu warabire omu complicated delivery tigwe then ekindi nobaasa ku kushatika omunwa gwa nyina enda Ahabwa speed ahabwa oku oraba okirira kuzaara. Nomanya hati omunwa gwa nyina enda ku orikuba nogira ebisha, omutwe niguba nigukwata aha munwa gwa nyina enda gwiguka. Abakazi twaba nitubegyesa, twaba nitubagambira twaba tukukyebera omu igwe hare nitukugambira centimetres notangira ahari one centimeter kuhitsya ahari ten centimetres and we expect. Ku buri eshaaha emwe kushanga omukazi naiguka omu nagwanyira enda sentimita emwe kwonka remember hati waruga ahari one within three hours wahika ahari ten so nikyo nikimanyisa ngu omu nagwanyira enda gumwe tigwaba na time yoku relaxinga mwe so guri aha pressure omutwe gwomwana gutire aha pressure nigugupuresinga so oshanga gumwe nagwo gwakora ki gwataguka So complication egyo nayo eriho eyokushanga ngu please tuteete labour wazaara speed. Noijuka ekyagira esire omubishaka kugira ebisha nyingi okazaara speed so omuno gwangye nayenda kukora eki gutaaguke gwataaguka of course nokugubaziira obumwe gwaguma nigujwa munonga ekyamuheru nokukora ki kwihamu enyirenda nagwo bakaguheereza nabwo eryayanga okakora ki okafa. Okufa n'ekyankye nikyo kyamuhera so egyo ni complication y'okugira ngu wanywire ebishaka wagira ebishe bingi ku waza wakora ki wazara speed ekindi nyine enda nebasa kubaruka otakaziire. Puresha yaaba nyingi, nikyo orikureeba abamwe abakazi abarikuba bashemeziibwe emirundi ebiri, nibo baba baine obuta, baba bashazireho, so nyine enda ye neeba etaine amaani. Nikyo turikubagira ngu tikukakora ki? Tikukarinda bisha, ahakuba ku baaza kugira ebisha neebaasa kukora ki? Kubaruka. Kwonka hariho abakazi abarikunywa ebishaka baine ki? Naawe kuba oine orukinda rumwe, titukakuheereza omubazi gw'ebisha. Ahabw'okugira ngu biraba biine ki? Amaani. So obumwe obu orikushanga waanywa omubazi ahabw'okugira torikumanya doozi, kituma waakora ki? Waabaruka ngu nyine enda. Ebishisha byaba bingi byakiza nyine enda ki? Amaani. Nyine enda yaabaruka. Hariho obu orikushanga kw'okubaruka, hariho obu orikushanga yaaba siviyare peyadi. and beyond beyond repair tibakugibaziira tibakukoraki so hati twahika ahari nyina enda hati obwo yabaruka hati twahika naki aha mwana omwana nante akamugambireho eh, tikirari aha mukazi eh. complication ziiwe nk'omukazi ziwakoraki eza kubaasa kuhikaho mm. so hati twaza ku nyina enda kukoraki hati nyina enda kwekubaruka bumwe hariho obwokushanga twashanga eh? Tekabaire severe, tekabarukire munonga barabaasa kugikora ki, kugikomaakoma. So bakutwara omu theatre omwana bamwihamu bagikora ki, bagikoma. Kwonka hariho egi orikushanga ngu ya severe, teri teri eri beyond and repairable so oshanga ngu n'okukora ki, n'okugiihamu. Obumwe nangwa nobu bakugiha obumwe oshanga baba bajwire munonga ogurwa munonga bahendera bajwa munonga obumwe baba batabasize ku managinga obumwe noshanga abakazi bari omuri owa health facilities nka omu health centers ninga abari omu kyaro ahatariyo services ezo so by the time waza kuhika aha igwariro ebintu nibiba byakozire ki byarengaine so ezo nizo complications zimwe. Aha zo iwe omukazi ezi orikubaasa kukora ki? Kutonga. Nyine enda kukora ki? Kugaruka oka okahendera bumwe waafegwa ki? Nyine enda ninga shi waafegwa amagara gaawe ninga omwana. Naayenda kubuuza ngu shaaha otakagire ari omwana, omukazi hatari omu kyaro ou baakwatira ebishaka sometimes nabwo obundi oshanga baabimunywisa obundi atakwesharuramu because

Aha, hati balo nikwo kubaruka nikimanyisa ngu tekikora ki? Niiwe nyine kukuba oba ori nk'omushaho, oyine omukazi ari omu labour, fro yaine ebisha bingi bingi from no where, ebisha byakora ki?
Byabura. Obumwe eshagama nebaasa kwija ninga etakora ki? Twine ekiturikweta concealed bleeding, Hamwe na breeding orikubaasa kukora ki? Kureeba. So obumwe Ruhanga ya yakyakukunda noobaasa n'eshagama nekora ki? Neija bamanye obu ori ku waakora ki? Ku waajwa. Kandi bumwe yaaguma omunda otakora ki? Otakimanya.
Haine okusha because hati already oine ebishoho nooshaasha. Haana shi nooyereba? Mbwenu hati ekindi nki ekyakubaasa kukugambira oyeruure? Ekindi ekiwaasa kureeba, shana obundi nk'abasheho, nookwata aha ibondo, waamara kukwata aha ibondo nooba nookwata parts z'omwana,
ee omwana hati nooba noomuhurira nkahe? Omu ibondo nooba noohurira nka nookwata ki? Nka nookwata omwana. So kiramanyisa ngu nyowe hati omwana yaamushohoize kare hati nooba nookwata ki? Nooba nookwata omwana. So Egyo egyo ni complication yakyi yokugira ngu wanyera ebisha wagira pressure nyingi buri endahika akoraki akubaruka so signs ezi wokubasa kureba ekyokubanza ebisha byingi kitakurugaho omukazi nkoku nagambire omudakika ikumi not more than four contractions ebisha bitarengire bingahe bina Hati teeraho akashushani edakiika ikumi, ekisha kimwe nikyakimara katugire ngu oine erya rwagati nikyo nikimara seconds makumi ana almost a minute so there are ten minutes oshange wafuna ebisha nka mukaaga meaning in ten minutes no restingaho like like one minute so and in those three hours nyine enda yaabe eriyo erikukora ki? Erikukoresa amaani so Waaba otari lake, kushanga nyine enda yaakora ki? Yaabaruka.
Y'omukazi, yeah, everything can happen. So omwana, of course, naaba, twine omwana naaruha, naaruha. So ekyokubanza iwe omukazi bumwe ebitakagira aha mwana bumwe oraba ori ow'okushanga buri ow'okuzaara gye nibwo oshanga baaza kukora ki baakushemeza nikiba ekyokubanza waamara kugira ebyo bishushe bingi kugira ngu tu avoidinge kugira ngu otahika aha shaaha y'okushanga waarapucaringa nyina enda yaarapucaringa nainga shi tugira ngu waakugira complications z'okuzaara waaheza kuzaara oje munonga instead naabo nibakora ki

Obundi obundi kwonka hariho ab'okushanga may be na n'abaamugambira ebishaka ritakozire ki? Ritari ryo. Obundi nyine ku yaanywa mucwe yaatiina nigashi tiyaanywa ogw'okukora ki? Ogw'okumara kugira ngu gumutandikise bisha. Kandi hariho abantu abu orikushanga bataine receptors z'omubazi ninga batakugira bishi. Ninga batakugira bishi. Hariho omuntu n'ou orikubaasa kuha n'omubazi gw'ebishi, n'omu igwariro bamuheereze kwonka bikore ki? Completely bibure. Hariho abakazi abu orikushanga ngu baamushemize ahabw'okugira ngu akabura ebisha, baamuha omubazi gw'ebisha tiyaakora ki? Tibyija. Baakora ki? Bamushemeza. So obumwe nobaasa kushanga ngu abo abarikugira ngu tikyaakora vice versa nobaasa kubinywa oshange otaine ki, otaine receptors z'okugira ngu nooza kugira ebisha. Tokuproducinga oxytocin kugira ngu otandike kugira ki, otandike kugira ebisha.
oturabiremu omwana wawe agamba okura kwonka wagira oti so twagarukaho kakye enyima so oturabiremu omwana we omukazi yayeteeka aha mubazi gw'ebishaka okureeta ebisha omwana we yamutaaha aha rutezo ki reero ku turaheza nitwija kwakira aha masimu.

Ninkwanjurira abakugu omu by'okubaziira aba Dennis DO Expert Tailors abakugu omu kubaziira syuti eza buri muringo, ez'abashaija nangwa n'ez'aboojo. Oine omukoro ninga nozinduka? Ija bakupangise syuti eziri aha mutindo, eza chekiti ninga plain aha kabeeyi karungi munonga. Kandi naiwe waaba noyenda kugura nibakukoraho gye munonga aha kabeeyi karungi. Baine introduction suits, African wear suits, enkoba, empare z'omurembe eza gentle na jean, baine obusaati burungi na bwa t-shirt burungi obu orikujwara okashusha nk'owaaruga America, baine neckties n'ebindi birungi munonga. Mbwenu bashangye omu rurembo orwambarira ahari High Street waaruga aha kizimbe kya Grand West Arcade, ekikuubo ky'okubanza ekyambarira Bookshop, ruumu namba ya kataano waaza kuhika aha Zebra Crossing haihi na Bessania Sacco.

Hohohoho! Mbarira Hookers Sacco yagabura! Omu kiro kikuru eki, hangura na Mbarira Hookers Sacco omu kazaano ka Christmas Promotion ab'omwaka gw'enkumi ibiri makumi abiri n'ena. Iwe ekyawe n'okugura emigabo omuri Hookers Sacco okutandikira aha mitwaro makumi ataano kuhitsya aha milioni ina n'ecweka n'okweyongyerayo. Noobaasa n'okuseevinga eki ky'emilioni ikumi kumara ameezi ashatu, okutandika ebiro makumi abiri by'okwezi okwa mwenda okuhitsya ebiro makumi abiri by'okwezi okw'ikumi n'ebiri. Reero iwe wa fixed account.

Twine omushaho arimu naaturabira omu nshonga nainga shi ebizibu ebirikubaasa kukuhikaho iwe waakozesa omubazi ogw'ekishaka nainga shi ogw'ekinyankore kugira ngu oyeteeke aha busha. Yaaba arimu naaturabiramu iwe nk'omukazi ekirikubaasa kukubaho, kwonka yaatugira ngu ekikuru munonga kwaakuba nibwo waatwegaitaho ebishe omubazi ogwo, nigukureetera ebisha bingi ahabw'okuba doozi obwire obwingi neeza kukurema eipima Kweta ebisha bingi, ebisha biije sipiidi sipiidi, ozaare aho n'aho, bwanyima y'okuzaara aho n'aho, hati ebizibu aho niho birikutandikira. Otandike kujwa, obaase kuba kanyina enda, omwana waawe aruge aharihire nk'oku yaaba yaatugambira, mbwenu ni bingi. Kwonka yaaba twaza kureeba especially ebikubaasa kuba aha mwana waanywa omubazi gw'ekinyankore kwereetera ebisha, otarugaho. So hati. Twareeba omukazi, twareeba ngu ekizibu waaza kuzaara speed speed most likely. Kandi bwanyima y'ebi byona, ekikwereka n'okufa ekandi eki twagira ngu ahu really ntiba nooba waatooga omu ngaro. Mbwenu hati omwana we omukazi ku akunywa ebishaka habaho ki?
Webale mutebeekanisa wa puroguraamu. Ahabw'oku twaba twagambire ni nk'oku waasamarayizinga omwana. Omwana we hati obuzibu kandi obu kwija. Of course oku orikureeba normal labour omuntu yaaba naazaara normal labour ebishugi okuba aine nk'oku twagamba there should be less than four contractions omu dakiika ikumi so ku orikuba omuri egyo time of course omwana nawe niwe arikuba arikukwatwaho aine aine aine kuraba omu process y'okugira ngu arabe omu magufa ga nyina akore ki? ashohora zaago so omuri egyo process yokugira ngu oyine ebishe bya speed speed omwana nawe tarafunaho time yokukora ki yokurestinga so naza kuhendera wagira ki fetal distress kushanga nibakugambira ngu omwana yateera kubi fetal distress twine ezemiringo ebiri twine erikuterera ahaiguru twine nerikuba neteera ahansi twine normal ranges zokushanga kugira ngu egyo egi niyo N'omufito fito hariho omwana ashemereire kuba naateera ati. So nitutandikira ahari igana ikumi kuhitsya ahari igana nkaaga. Egyo niyo normal range ei omwana ashemereire kuba naateerera rwagati omwe. So waakuza ahansi y'eigana ikumi hamwe n'ahaiguru y'eigana nkaaga, nikyo turikweta fito disituresiinga shi omwana kugira ngu yaakora ki, yaaruha. So obumwe hati ku orikugira ebishu ebi kugira ngu omwana. Tiyarikusinga n'ebishaka ebyo naaba naabinywa, kuba biba biri bimwe ku arikubinywa nibishiisha amiizi g'omwana biba bya green. Sign emwe ya phytodistress kushanga yaateera below one hundred and ten ningashi ahaiguru ya one hundred and sixty then ku arikuba ateeshwa amiizi agu arikuba nigarugamu. Omukazi eshwa y'omwana eine nk'oku eshemereire kuba eri. So hariho obu orikushanga yaahinduka. So yaahinduka itwe n'eki twaba nitureeba ngu omwana yaatandika kukora ki? Kurwa. Eshwa y'omwana eshemereire kuba eri kiriya, gari nk'amaizi gari kiriya, garimu nk'ebintu bya mutaratara. Kwonka hati ku orikushanga kaaba haazamu ka guriini, ka ka gureedinga ngu nikakyeho, then haagira haabamu guriini guriini, etakwatsire munonga ahabw'okugira omwana nabwe arikuruha kandi ekikurengaho then areebe kushanga bikwatsire biri bya green munonga so ku orikushanga biri bya green munonga bikwatsire already omwana naterera omu different omu ranges ezi nagambire ahansi ningashi ahaiguru so immediately nituba nitugira ku orikuba ori omu irwariro. N'okukwirusa bakakukora ki? Bakaza kukushemeza bakihama omwana akyakoze ki? Akihuriire. Hati kwonka eki eki obundi eki tinkumanya oba nibaasa kukicuburira. Omwana kuterera ahansi n'ahaiguru hati boona baarwa. Kwonka ahabw'enki ogu yaaterera ahansi kandi ogu akaterera ahaiguru? So biri different kwonka byona nokukora ki nokuruha ningira tinkubaasa kuza kushoboorora egyo nanka egyo process science amanya ki but omwana w'omunda aine omutima kuko eba nekora ki niguteera twine ebintu ebi turikukozesa kuhurikiza ki omwana. So ku tuba nituhurikiza, tuba nituhurikiza, nitubara omu ndakiika emwe omutima gw'omwana gwateera zingahe. Gwateera ahansi, haza ey'ahansi yo kandi eri kubi munonga. Ahabw'okugira yo hati neetera ahansi ebura. Nangwa n'ey'ahaiguru nayo neetera munonga yaaheza ekora ki? Ebura. So ku orikuba ori omu igwariro, baaba nibakumonitaringa.

Because omwana yamara kuzarwa aruhire ekyo nekyo tweta hati twakumara itwe twamara kurera ngu aruhire the more we act washanga twa actinga speed kugira ngu tumwihemu atakakozire ki Atakavuga atakugira ngu azagwe ataruhire hariho okushanga ari munda yaruha kwonka abe kumwihayo hati aribwe yakozire ki arije kumwe abakazi tibakukikyenga noregira ngu kashi ka banshemeza ngu omwana yaruhire kandi ka- Kandi ka- ka- kahika narira It's because twahika nitukora ki nitu Nimwihamu. actinga so wagira ngu omwana yakora ki Yaguma arwaire so nikimanyisa ngu hati niza kumwiha yakozire ki? Ari kubi. So twatandika kugira ngu wagira ebisha byingi omwana obumwe tokumuha ki? Kubona time kugira ngu arelaxingemu. Oshanga yagira pressure nyingi nawe yakora ki? Yaruha. So ku arikuza arwaire obumwe tikyabaho chance y'okugira ngu egi egy'okushanga ngu yahika naaza arwa speed obumwe yaamira ebisha naaza twine complications nawe ezi arikushusha kukora ki? Kugira. Kumira ebishaka, kunywa ebiizi ebyo. akabimira akashanga yagira yaaba obstructed kushanga ekyokushanga twagamba bus asphyxia omwana orikuzaarwa aruhire nokuba twine kusikoringa abaana omwana ashemereire kusikoringa twine parameters zeitu kushanga omwana ashemereire kusikoringa ziri ahari ikumi so ni parameters zitaano ezitukusikoringa omwana oku yarira oku ari active oku akwitsa oku akuteera omutima gweeye. So mwega kureba omwana yarira niwe omushoha we yashemererwa nomukazi nabo obumwe nibakimanya nategyereza omwana kukoraki kurira haza ekyo niyo sign niyo kimwe ekiri ekirikubaasa kuzibira nebindi kukoraki kubaho so omwana wakuba atarira nibiba nikimanyisa ngu nebindi byona biri hine nkoku bitari gye so kokuba waza kokushanga wanywa ebishaka omwana hati yaruha kyabaho wamuzaara akozire gye aruhire. Ekirikwetwa birth asphyxia, birth asphyxia ziine complications nazo ezaazo, hariho ab'okushanga baarugayo, ori kushanga abaana nitubaheereza bukye ku ba resuscitatinga noomupika kugira ngu noomuteeka mwaya kugira ngu ahitsye arire arugeyo atandike kwitsa, so kuscoriinga okwe obumwe nooshanga omwana abakuscoriinga ahansi ya mushanju, mukaaga Nkaaga itaano, ina, ishatu naaba ari nk'ofiire kwonka sometimes narugayo but omwana ogwo ori ku scoringa nka ishatu nibo abo okushanga baine za cerebral palsy, abaana abo okushanga ngu baaba abu bakweta ngu baaba ebiragi, abu bakushanga they are need special child. There is a special child abakushanga nti aba aba abaana abakushanga ngu taraze kusitama taraze kutambura taragambe ogwo okutura aho eh, taine ekyarayega shire taraze omu ishomero taine ekyarakore complications zarugire kugira ngu yazagwa akozire ki Arwaire. aruhire Okay. so Majorly that is the complication of kugira ngu wanywa ebishaka wazaara omwana aruhire yafuna ki? Yafuna ebizibu ebyo. Ezo complications. Wow, so nanye nabu tubuherezeho omuntu ori aha TV ninga owokize radio obuuze ekibuuzo kyawe ahabwokuba omushaho yatwegyesa gye kandi nimanya ngu obundi niiwe haine ebi wareebire okwe ninga ebi wahuriire. Mbwenu chance niyo egi waaba ori aha TV iwe namba nooba noogireeba Kandi waaba ori aha radiyo noobaasa kuteera ziro mushanju mukaaga ishatu ikumi nkaaga na mwenda kyenda. Nainga oteere ziro mushanju ana naina ikumi na mukaaga kyenda naitaano nshanju naitaano. Obuuze omushaija ekibuuzo kyawe na munonga ekikwatirine nana okunywa ebishaka ebi ariho natwegyesa. na munonga waaba oriho nooza kuzaara kugira ngu otandike busha. Yes, halo. Halo. Yes please. Twasiiba gye nyabu wasiiba ota? Amiina. Wangi esimu necwekacweka. Garukamu tureebe. Na n'oha? Judith. Judith. Judith. Yes, ekibuzo kyawe, Judith. Nagana kubuza omuzaara ogwe ekikuretera omukazi atakuzaara nikiki? Ekikuretera omukazi atakuzaara? Yaaba aine enda ninga atakugira nda. Yaaba atakugira ngu. Yaaba atakugira ngu. Waawe, we barigyegyesa ekibuuzo kyawe kandi omushaho naaza kukugarukamu. Nyowe noobaasa kwebeera omunyamugisha obuuze ekibuuzo kyawe omushaho akugarukyemu obundi haine eki tutaagamba eki wakuba nooyenda kumanya. Yes, hello. Hello. Yes, nyabo. Mwasiiba muta? Twasiiba gye, wasiiba ota?

Kare neerare kurungi kwonka otarugaho ahabw'okuba omushaho naaza kukugarukamu Mwoyo wa Mukama amubaase. Naiwe noobaasa kuteera esimu obuuze ekibuuzo, obuuze omushaho obundi ebikwataine n'okuzaara. Yes, halo. Yes, nyabo. Twasiiba gye, wasiiba ota?

Omwanya w'okwija kandi nk'omwana aha baana buri kishasha k'ekyaba nkayija nk'ebicu bya black. Tindikumanya kikaba kiri kiki. Kwonka okaheza wazaara gye? Eeh, nkaheza nazaara gye. Wagira ngu okazaarira omu kyaro okwo otakahikire mu irwariro?

N'eizooba rya kashatu. Rya kashatu.
Webale Ruth kandi omushaho naza kugakama. Yes reka tukome ahari aba mwebare okuhurikiza kandi mukateera amasimu nimutugaruramu amaani tumanya ngu abu turikuba nitugamba nabo nibaba bariyo. So omushaho twine edakiika nka mukaaga gakama abantu aba tutahe.
Mwebare abakutureeba aha TV kandi n'abakutuhurikize aha radio. Omuntu ow'okubanza ni Judisi. Judisi yaabuuza ngu, Nihaba haabaireho ki okushanga otakuzaara? Kandi waahikize obwire bw'okukora ki? Bw'okuzaara. Ekintu ekyo Judisi niinyenda kugira nti itwe aba Ruharo Mission Hospital twine Omushaho w'abakyara ninga shi obu bakweta gynaecologist. Eshonga yaawe neyetenga kwija omu irwariro okareeba gynaecologist ahakuba nibo abine ebintu bingi. So oyine kwija okareeba gynaecologist naaba ariho buri izooba buri rw'okubanza kuhitsya orwakataano. Nobaasa kwija on your convenient time oije oreebe omushaho ogu ari aha Mission Hospital akuragure. Reero mureebe oku waagiree, wa, waagirenda. Aha Judisi ka, ka, Kareere, owa Kareere, naagira ngu naaruga omu famire ei ei bakwikiriza kukoresa ebishaka. Muno muno nituba tu, tukugamba ngu waagira endi, naiwe nk'omukazi, Omushaija waawe, male involvement, eki turikweta male involvement, omushaija waawe obumwe naaba namanyisa ekintu kihango aha nda yaawe n'omwana, so nitugamba ngu waaba waagira enda waaba noija kukyebeza, oije n'omushaija waawe, omushaija waawe obu arikwija omu bwaariro nitubaasa kubakansoringa hamwe, tubagambire ahari ebyo bintu bya Beliefs z'omu kyaro, disadvantages oku twazigambaho, obuzibu obu kureetamu omu kukoresa ebishaka, so kituma wayanguhirwa kusinga iwe kugwana n'ekyaro kyona na ba nyokozaara obumwe obashanga amaka gakora ki? Gayanga. But if you come wayija n'omu- n'omushaija waawe omu igwariro tukaba kansoringa Nabaasa kuki- nabaasa kukyetegyereza. Yeah. Yeah. Ah, nanka Ou tutaamanya eiziina rye, owaagamba ngu aine enkindo ibiri, bature nibamushemeza okuzaara, baaheza yaashashashaasha aza aha yunivasite baamugira ngu agarukye okumushemeza. Abashaho tibagwire, nikyo twaba nitugambaho omukazi waitu omu Uganda ei turi kyadivelopinga. Waagira enkindo ibiri titukakwikiriza kuza nkahe? Kugira ebisha. Abamwe nibagira kukonsidaringa thirty eight complete weeks. Ameezi munaana gahwireyo waataho omwezi gwa mwenda babona kukushemeza so nibakutebenkanisa eki tukweta erective kugira ngu nibakutebenkanisa bakugambire gift nituza kukushemeza orunaku oru n'oru n'oru so ekituma baayenda kukushemeza tibakwenda ngu otandike busha because nituteekateeka ngu in those coming weeks omu mwezi gwa mwenda noobaasa kutandika ki ebisha Kandi eki tutakwenda ngu kibeho. So abashaho abakutebenkesa kukugambira ebiro ebyo, nibatekateka ngu omwana wawe hati naba ari gye, naya akuzire, naya ashohora tiharimu ki? Tihariho buzibu. Kusinga kugira ngu orinde obanze wagira ebisha. Kandi tutakwenda ngu omukazi wenkindo ibiri akore ki? Agire ebisha. Nawe waija omu igwariro orikutsindika, Nibakukora ki naakushemeza? Enshonga erikutuma baakushemeza, nk'oku naagambira Nyinenda, niba nibagisharaho. Bakagisharaho omurundi gw'okubanza, bagishara ogwa kabiri. So ekintu eki kuba kitaagukireho, eki baataagwireho, eki bataire nk'ekyapa, kyagira ekyakikwataho nikirahuka kucweka kusinga ekitakozire ki? Ekitacwekire. So nk'oku ba hatiiya. Barikushemizeho ku okugira ebishu, ebishu ebyo nibiba nanka nyine enda, nibikwata nyine enda so nebaasa nebaasa kubaruka eki twaba twagambire kugira ngu bumwe notuma nyine enda yabaruka so tibakukuha chance kugira ngu oze omu labour obanze nikituma wakora ki, wabaruka. Then ogwo owaabuuza ngu akazaarire omu kyaro ngu hariho ekintu kyabaasa kuba kyabaruka, tinkumanya. Tinkumanya ekiri ekyo ahakuba tindakireebireho. So tinkubaasa kugira nti n'eki nainga shi n'eki. Kwonka hariho eki nkumanya, waaza kuzaara eshaaha omwana neeyatika. Obumwe nk'oku naaragarura hariho amaizi g'omwana, oshanga yaabaire yaaruhire yaareetsire amaizi ago agakozire ki, agari dark green kandi obumwe araabaire arikureeta makye. Twija turi tukye bibaruka nka basura ninga shi omwana akaba ashitami maybe omwana akokuba ashitami naba napama omu maizi ago biba biri kwiragura so ahabw'okugira ngu tindakirebireho tinkubaasa kugira ngu neki ninga shi neki kwonka mwebare kutuhurikiza puroguramu yagyenda gye. Webare mazima omushaho waitu kandi na n'okugarukamu abantu aba ebibuzo. Haine ori aha YouTube Ndyamaki Davis ya nabuuza How much is it to do antenatal care at Ruhararo hospital? Ogwe ni Ndyamaki Davis nabuuza okukora antenatal aha Ruharo. Kwonka omuntu yaija kureeba omushaho nashashura zingahi?
I think. Ebisentire bihindukiremu so tindi kubaza nti n'esente ezo kwonka twaza kukugarukamu aha YouTube aho tukugambire twakucekinga lisiti kusinga kukugambira esente ezitari zo reero tukashanga kandi twakushingana twakukugarukamu aha YouTube tukugambire esente ezo.
So mwebare mwebare kuhurikiza mwebare kukurata puroguramu yaitu tukagyetsya aha muheru. Davis twakuraganisa nooza kureeba nk'omuntu yaakugarukamu naija kukugambira sente ezo. Kandi nimwe ababuuza kandi na, ah, nyine amatsiko ngu mwagaruka mugye mwaba satisfied na answers ezi omushaho yabaheereza. Mbwenu mureke tubasiiburire aha. Mukama waitu abaturindire. Muraare kurungi.